lian tha tak a ni lian tha tak ka kut nen hian ka kut zung tang nen hian an khai khin a ni. Lian tak a ni. Thli chu tam ngang mai. Saw lam tang sawn rawn thaw phei a. A dur deuhin ka hria saw lam pang saw. Ruah sur leh dawn ni mai thei a. Tun kar hi chu sur lo tur anga an dah kha chu nia, an sawi kha chu nia. Chibai u le, tuna ka awmna lai hi a hmaa video ka siam tawh nani hei. Dap te silpaulin te awm a saw. Tah hian bag ka dah a, helai hian sak ka tum deuh a sawmi thing rin chhan vel chuan chuan helai thing thing te hi a hman a rin chhan thei dawn bawk a, dap vel pawh la hman theih mai thei a ni. Heng mau ro hi chu hemi buk sakna a hman thei loh pawn tuah velah mau thing velah a ni mai.

heti amau pum ka kham phei ang hian panga paruk ang vel kham phei ngai dawn a chumi chungah chuanin mau phel ka kham leng a chuan chumi chung leh ah dap ka phah dawn a.

Da phi phah phei tan ila hei pakhat ka tan tawh ta helaiin ka tan leng a. Pahnih, pathum, pali, panga, panga paruk ang vel phah phei ngai dawn a. tikhanin a hnuai ber ka zo ta a naktuk lamah hianin chhawng khatna ka siam leh dawn a ti ngai velah hianin. A siam thei tur a ngai la, engtin tin emaw. Tunah rih chuanin a tla chawpin a chung hi siam ila hei, Laisil pawh la inhmang ila, ruah a rawn sur thut palh pawh a tal buai lo nan, luiah chu kal ngei ngei ngai dawn inchei a daih ka duh. Ka silpaulin hi hei a pawp nasa khawp mai a, a far lo tur a ngai la,

tlem a mut thei deuh tur hi tuah loh chuan in mau hi chu thi leh vat zel mai a ni khu lamah khawn a awm nual mai thing ro chu mahse a zar te reuh te te a ni ta hei fiang vel lek lek hi maw thli rawn tleh khan in rawn thlawk thla ta khi lam tang khian thli khan a rawn chhem thla a ni.

eh khai a min tha viau tur angai ang ei chan tiang

Ka chaw te a lo awm a, ka chawhmeh thenkhat te ka dah phei a saw lamah sawnin. Ka awmna lai hi mau hmun ni vangin a lang chiang lutuk thei lo a, eng tha khawp mai a la si vel pawh a lang tam. Thua rawn sur tawh avang vat te kha kha ang thih ang rul te pawh an chhuak tawh ta fimkhur a ngai lutuk a ni kan kalna lai tur vel hnim buk deuh a nih phei chuan in mau hi keng ila va deh zel tur a ni kal pawp pawp chi loh tawh tun ang ah chuan chuan helai mi hi hrui zik kung a ni ta a la te deuh a ni lak tlak vel a awm maithei a ni khulai.

A nih leh kan pasal tha thih san tak hmeithai thuami hi zalen zingah kan la rin lut dawn em? A rawn ti ta nge nge a. Buaina za khua mai mai a ni ang tih pawh ka hlauhel lo ve. Tunah hian dar hnih a ri tawh a. Thi tho buk buk mai hei. A vawt vur mai. Ruahsur tur ang chuan an dah lo va, tun kar chho chu. Mahse tlema zawng chu tla thei tho tur pangah chuan ka ngai a. Thaw vuk vuk mai. zam chho leh ngiai nguai tawh mai mai khu mi zan khanin heng mau kar velah hian. Arsi rawn lang de zeuh zeuh zel a, chuan van kha thla kha eng bawk sia, a nalh bawk a nuam lutuk, thli kha thaw zeuh zeuh a. Chhawng khanna tur hi inbuaipui ṭan teh ang.

He lam tangin ka lo an chho a, tichuanin hei a rinawm khawp mai a, a rinawm turah a ngai ila dap hi pali ka phah phei a, thli pawh thaw nasa bik hle mai chung lampang chu. Tah hian chawk a chhuang a hei thing hi tlem a mut thei deuh tur zan a ngai ni a al zo chak e mai nimbu hi ei phawt mai teh ang chi leh hmarcha chuan beihan a hei nimbu nia chuan sangha ṭin te a awm a hei purun sen te.

tun hnai ah mai chuan in helai a ka buk sak ah hi chuan video ka siam leh mai thei dawn lova amaherawhchu ka ri a luh leh hmasak ber ah chuan a chung ka siam dawn a chuan a bang ka siam ang a tichuan hei lawn chho na ang vel te pawh hi ka siam mai thei a tikhan in hei ka in pack fel vek tawh a pheikhawk vel te pawh ka khai leh tawh ta ni pawh a eng sen nalh khawp mai Ni pawh a hniam tawh a, chu hela pawhin ka haw na lampang tur nia. Ah, dar a kham lutuk. Tah hian ka chawl zawk a hei. Helai hmun hi nuam khawp mai a, an deuh thing a nalh zia khi. Tichuan helai a hma video kan siam, a ka siam na kha a ni ta. Khami tum khan ka thianpa kha ka hruai ve a nia, Lalmuan emaw kha. chuan helai hian tate hian ka in bual a hei a fai la fai tha khawp mai a lai pawh hi lui zawh thlak tur a thui tawh lo bawk a in bual zawk leh la helai hian in a lum khawp mai tichuan ni pawh a tla tawh ta a enteu lui hi helai a li hi